Салгыы баран иһэбит учуутал үөрэнээччилэринэн диэн этиини олоҕун оҥкула оҥостон түөрдүн икки сыл ыстаастаах бүтэрэн учуутал Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна Клара Архиповна Тобунанова үлэлээбит сылларын тухары сүрэҕин сылааһын оҕолорго анаан кэллэ. Таатта улууһун олохтооҕо, үйэтин сааһын тухар алын сүһүөх кылаас учууталынан үлэлээбит Клара Архиповна хас биирдии кылааһыгар анал паапка оҥорон оҕолорун, үлэлэрин харыстаан илдьэ көрүөххэ. Бастакы выпустларым оскуоланы бүтэриилэригэр тиэрбэр мин кинилэргэ утары уунар кэпсиир тугум да уох этэ. Онтон өй киирбитэ. Бу последний звонок им бир үстүү хыл бола-бола кэле турар. Онон мин бу оҕолорбор тугу эрэ кинилэр оҕо хаастарыттан туох эрэ ылаас сырдык өйдөбүллэрэ хаалларар гына маннык оҥорууһукпун дэмин планшет оҥорбутум. Учууталга уонтан тахса быыпуһа бары күндүлэр. Клара Архиповна хас бирдии кылааһын тапталлаах оҕолорун туһунан төһө эмэ уһуннук кэпсиэн, ахтыан сөп. Үөрэнээччилэрэ туох үлэһит буолбуттарын, ханна олохсуйбуттарын билэрин ааһан, үксүлэрин кытта күннэтэ ситимнэһэ билсэ, бүгүн тугунан тыынан олороллорун билэ олорор. Быланна Сарвыняевалаах кластера. Быланным олох Михаил Сылдеринен баран Дьокуускай куоракка көспүтэ. Куоракка көһөн баран Михана Хачуйдук үөрэммитэ олох отличницам этэ. Аха. Онно туохтан куоракка да киирэн баран олох наһа үчүгэйдик үөрэммитэ. чаҕылхай оҕо. Бу кылаас сонтон уратыта диэн бу Таатта улууһугар аан бастакынан компьютернай азбуканы бастакы кылаастан ыла үөрэхтээһин диэн. Клара Архиповна бүгүҥҥү ыалдьыттара икки тыһыынча түөрт сыллааҕы выпуһун кыргыттара Настялаах Дуня бастакы кылааска суруйан уруһуйдаан бооччойбуттарын, оччотооҕу хаһыаттарын көрөн оҕо саас көрдөөх көхтөөх сылларын эргитэ санаатылар. Бу бэрт кичэллээхтик харалла сылдьар кумааҕылар чахчы бүгүн элбэҕи санаттылар. Бу планшетін хантык өйдүүбүн бастакы класска киирэн оргуйдуурбун сөп илиибин маннык тутан бараммын маамам ойуулуурун көмөлөһөннөрөрүн уонна бу суруйбута эмиэ барыта маамам буочара бастыкыта маамам буочарынан барыта хоруллубут онтон бу манна буллаҕына эмиэ ыра санаабынарай Наһаа уһуннук толкуйдаан көрбүтүм бастаан бэйэм. Туох буолуохпун баҕарабыный, били быраас, ити продавец, инник бастаатал, гына ону хаҥардыы сааты бүтэрбикки хана учтал болуқпун баҕарар этин дьана ону аан бастаан сайын Кларпымнаа кэлэһэ дьыыппытти маамабын кытта кэлэһэ дьыыппыт ону ой мин учтал болуқпун haa баҕарар эппин диэн токуйдаабытым ана бу бағаһанаам тәрі туларибакка билигин бэйэм эмиэ учталдайчы аны манна көрүн наһаа уйадыйдым наһаа үөрдүм астынным аҕай Бачылаах элбэх оҕону онно-маны соһо дьахадьылахха сыралаах оҕусчи. Буолнай музейи музейынан, буонна араас поход бөҕөтүгэр дьабы, тэрээһин бөҕөтө буолар эбит, барда хаартыскаҕа көрдүбүт. Оттон мен манна еще баатык тиис быраха болуппун баҕарабын диэн баҕа санаам уларыйбатах. Хаста даҕаны никтиэбиппин.

Бу үөрэнээччилэрэ учууталлара хайдах олорорун, үөрүүтүн-кыһалҕатын билсэ үллэстэ сылдьаллар. Өрүү да түгэн көһүннэр эрэ илии тутуурдаах өттүк-харалаах кэлэн соһуччу үөрдэр түгэннэрэ элбэх эбит. Саамай эрэллээх үөрэнээччим, саамай вернайым Женя Колодесника. Бэйэҥ кэпсиим дум, кэпсиибин Женя боллана атын учуутал холбойон үөрэттэҕэ дии.

ким тойон, ким бэйэтэ бэйэтэ үлэлиир, ким тохтаат бэйэтэ тэрилтэлээх. Ону үксү баада кирдиэбит. Сирдьэ бары олоххо ситиһиилээх олоххо тирэхтээх уонна началый семейниннар саамай астынара мал еще баайы этеҥҥэ олороллор эмээр үөрэбин Клара Архиповна үөрэнээччилэрэ дьоһун дьон буолан оргуйар олох үөһүгэр буһа-хата айа-тута сылдьалларыттан ис-иһиттэн оҕолуу үөрэр. Онно кыратык да көмөлөспүт, салайбыт буоллахпына дьолум үрдүүр диир үөрэнээччилэринэн кынаттанар учуутал киһи.